Rastî her kes dizane di va salên dawî de Rojava di çi qonaxê re derbas bû, şoreşa tê re derbas dibûy. Di vî milê de jî milê herî tedayî lêbû ew jî em bêjin milê însanî ye, milê arîkarî ye. Di va her çar salê dawî de rastî saziya ke ya ku herî li pişta miletê Rojava bû, pişta miletê Şingalê bû, li pişta Îhtîyacên va kesa bû di her çar salê çûyî de em bêjin ji du hezar û yazdeh heta nî du hezar û pazdeh ew jî sazîyê alîkariya Hêva Sora Kurdistanê ye. Her sal alîkariya ku dike cihekî gelek mezin digire di jiyana miletên Rojava de. Em bêjin her sal jî Qaderek baş gelek mezin alîkarî dike. Îsal jî em bêjin alîkarî ku me re kirî bi Rojavayê Kurdistanê re kirî em dikarin xal xal em ser

Bêguman di dema çû de, di sala du hezar û pazdeh de Şoreşa Rojava bi hemû beşê xwe bi nûnertiya xweseriya demokratîk serkeftin û destkeftinî pir mezin bi cî kir. Di hemû warî de yek ji van wara warê tenduristiyê ye. Xweseriya demokratîk di riya disteya tenduristiyê bi têkiliya û bi karkê hevbeş

Şoreşa Rojava kir di du hezar û pazdeh û du hezar û çardeh de û destpêka ev şoreş hat avakirin, elankirin, piştgiriya şoreşê kiriye. Bi rastî li ser mijara hîva sor a Kurdistanî û kar û xebatê wê di hundir koban de di nav sala borî de mirov bi rêz û hurmet nêzik dibe. Wek ku em dizanin yek ji mijarê girîng ê ku desteyê me pê re mijûl dibe saziyên sivîl û kar û xebatên wan. Wek ku em dizanin di rewşên herî zor de, di rewşê herî zehmet de dema ku Kobanî pêwistiya Kobanî, pêwistiya zarokê Kobanî bi şîr hebû, dema ku pêwistiya Kobanî bi tevahî alavên jiyanê hebû, îva Sora Kurdistanî tu carî bê bersif nema û her tim jî destek da me.

Em jî wek gelê Êzidiyê Şingalê sopasiyekê mezin ji bo heyva Sohra Kurdistanê dikin ku ji şeşê heyva heştwera du hezar û çardeh heta îro jî piştevaniya vî gelê ji wê demayî dike û destê alîkariyê daye vî gelê ê koçber bûyî ji cihê xwe aware bûyî sebeba fermana Tî û sisiyal serê gelê me Êzidî hatî kirin li bajarê Şingalê û li vî ciwayê de cî bû bin çadirka de û bin dara de. Em destxweşiyeke mezin li endam û rêxistina Hayva Sora Kurdistanê dikin ku kul imkaniyatê dixwe bi hemû imkaniyatê xwe piştevaniya vî gelî kir û di nêv vî gelî de ma û destê alîkariyê dayê û heta nuha jiya berdewam e. Her navbera çend roj û yan heyvekê yan du heyva de dîm destê alîkariyê ji aliyê dermana û ji aliyê awa ve kom dike û digihîniye çayê Şingalê ji van gelê me yê Êzidî re. Em spasiya Heyvasora Kurdî dikin. Heta niha alîkar e ji bo me her tiştî. û em dixwazin rolê xwe bîtir berdewam bike rolê xwe berdewam bike û bîtir e, şolê xwe bike û em dixwazin destê alîkariyê bîtir bida eme navê min werwane em supasiya heyva sor bin ku ev ji destpêka fermanê deş aliyê sihîva harîkariya me kiriye û bangewazîya min bo wan

Beş yüz bin euro Kobani'ye gönderdi. Destpêkê de em hevalên xwe yên Hîva Sorê Kurdistan spas dikin ji bo alîkarî wan î sala dawê de deh hezar û panzdeh de di rewşa şer a herî giran li kantona Kobanî alîkarî ji me re kirî. Bi rastî cihê serbilindî ye û em gelekî kêfxweş in bihêvînê jî ev tîkilê û alîkariyê ku ji me re kirî berdewam bikin. Di hindirvê salê de gelek tişt Her tiştê pêwîstê Kobanê di rewşa şer de ji me re amade kirin. Yanî tevî di rewşa şer de hemû tiştê me hat rûxandin, hat şewitandin. Tevî ambûlansên me jî hatin şewitandin. Di vê demê dawê de di meha çara de piştî kantona Kobanê ku rêzgar bû ji çetên DAIŞ, pênc ambûlans, çar ambûlans bûn û yek jî polîklînîkeke çûçik.

Bi rastî pêwîstî me bi gelek wa derman û melzemeyên wan hebûn, ew ji me derbas kirin. Hundir şer de gelek selê xîzayî xwarin ew jî ji kantona Kobanê bi rê kirin di riya Hîva Sore Kurd a Kobanê re. Îro em li ser alîkariya Hîva Sore Kurdistanî ku ji bo Kobanê bûye di sala du hezar û panzan de dema şer de û dema û piştî rêzgarkirina Kobanî heta rojê hîro, Saziya Hîva Sorek Kurdistanî ew kesaziyeke sivîl û em jî kesaziyeke sivîl pir tişt navberê me wan de hebûn, dayînstandin navberê me wan de hebû. Wana gelek alîkarî ji me re derbasî Kobanî kirin. Bi gelek yardimî derbasî Kobanî kirin û tişt ne pêwistî Kobanî pê hebûn wana derbas kirin. Ji bo milet rewşeke pire giran de derbas bû û wana jî xwest alîkarî Kobanî bikin û yardimî bi Kobanî gînin. û pir tişt derbas kirin. Di piştî rêzgarkirinê bi temamî şeş hezar û pênc sed pakêtê mewedê ê xîzayî, tiştê xwarinê û vexwarinê awê derbasî Kobanî kirin. Piştî wan bi demekê pêlavê zarokan û cilê zarokan û awê zarokan derbas kirin. Şîr û tişt zarokan derbas kirin. Demê demek derbas bû dîsa qedrek cil û îlac derbas kirin. Dirî têkilî mabênê me wan de hev îlac derbas kirin. Hinek îlac teslîmê me kirin, me dane hîvasor Kurdî di Kobanî de. Eva tiştine gîb alîkarî hîvasora Kurdistanî bûn. Wana bi me re pir ew kir.

Em bi navê Hêva Sora Kurd spasiya Hêva Sora Kurdistanê dikin û îro ji mer di ambulans şandibûn yek jî ambulansek mezin bû du xurfetê de bûn yek jî ambulans û isafî bû ji mer şandinê ku em bidin miletê me Şingalê û yekê jî bidin kampa Newroz bi navê Hêva Sora Kurd em spasiya wan dikin. Destpêka salê de em bêjin Tiştê ku alîkarî hate kirin çadir hatin şandin li qederê sê sed çadirî hate şandin ew çadir jî ji bo Şengalê hatin ew di sed çadir şiyandin çiyayê Şengalê sed çadirê din jî ji bo qampa roj ew qamp jî pê hate avakirin ew jî taybet ji alîkariya heyva sora Kurdistanê bû. Wekî din jî ji bo miletê Şingalê her car alîkarî tê şandin. Ev nîzî du car sê car sê car jî bêhtir jî alîkariya xwarinê, cila, dermana bi alîkariya Heyva Sor a Kurdistanê hat şandin. Tabî hinek miletê Şingalê jî di kampê de jiyan dike di kampa Newroz de li Rojavayê Kurdistanê. Ew jî alîkarî jê qut nebûye. Du car Bêhtir jî em bêjin cil û berg û xwarên û derman tê lê belavkirin. Mistosfek jî em bêjin nexweşxanek a tenduristiyê li wir hatî vekirin. Ew jî bi alîkariya Heyva Sora Kurdistanê bû. Ew karavanek hat kiryarîn ji bo cihê nexweşxaneyê li wê derê.

û nêzîkî sed û sih û pênc hezar însan di kampê de lê sekinîn û jê belayê Bakur û Başûrê Kurdistanê bîn û teban qismekî mezin ji wan ma vê derê jî. Teban em weke rêveberiya kampa Newrûz li vê derê destpêka vê komkujiya hinê de me bang gawazî rêkir ji hemî saziyên navnetewî û yê xêrxaz re û me giringî da, Saziyên kurdî û bi taybet bi rastî em bêjin heyva sora kurdistanî ya ku destpêka ji beriya komkujiya Şingalî jî dewreka ya mezin hebît kampa Newroz de û piştî wê jî dewra wê hê meztir bî. Heyva sor heta cil û berga jî heta roja îro jî ji bo zivistanê jî niha jî cil û bergê zivistanê çînin. Havîna jî yê havîna dişandin, pêlav bûn, tiştê di îda bûn, ê zaroka bûn. Hêla ê zaroka jî tanîn û şingalê jî eynî tiştan in, xwarên, tiştê ku ev ji bo tendirustiya însana baş e û jî li şingalê jî dixwazin andin li vê derê jî. Yanî rewşa qampa Newroz bi rastî ne ji heyva sor be.

Ji bo alîkariya madî, alîkariya madî jî rastî cihekî gelekî girîng girt. Yek jî em bêjin birîndarê Newroza Hesekê sala çûyî. Em vê sala komşîn birîndarê lîstê Newrozê sed hezar euro miqdar hate şandin. Ew jî birîndara hata belavkirin bi pêncî û

Bu nedenle hêva sora Kurdistane iki bin on beş yılındaki fitre ve zekat yardımlarını Şeyh Mahsud'a gönderme kararı aldı. Bunun üzerine yüz bin euro mahalledeki çok sayıda aileye dağıtıldı. Wekî din jî sed hezar euro hata şandin ji bo navenda me ya hêva sora Kurd li bajarê Helebê. Ew jî fitr û zekat bûn ser du parçe hatin. Pêncî hezar euro bi cihekî û careke din jî pêncî hezar euro. Tevî rewşa Şêx Mexsûd Eşrefiyê her kes dizanê di ambargoyê de ye, ev jî ji heyva Sora Kurdistanê hatin ji bo beşekê ji vê ambargoyê bişkêne. Tengasiyê li vê taxê de belkî alem gelî nas dike. Tax hatî dapêşkirin. Banga min ji hêva Sora Kurdî re, hêva Sora Kurdistanî re alîkarî ji me re şandin ji du hezar du û pêncî de

Wê sihî hatin belavkirin û libsê şitwî hatin belavkirin û îhtîyacatê etfal wek şîr û menşîr hefadat tiştê wana jî hat belavkirin. Ev her her mehkî teqrîben hemlek li wir tê çêkirin. Ev mewad giştik taban hêva Sûra Kurdistanê ji me re şon dibîn. Ji taban derbas bûn me di yanî nîzamî ji Tirkiyeyê derbas vir bûn. Rixmî hîsar taban pir çetin bû ne qulay jî bû derbas bûn.

Cizîre Kanton için 120 ton ilaç ve kan torbaları gönderildi. Ya din jî herî girîng projeya tenduristiyê a ku alîkariya me dikin her heyv nêzî bîst hezar euro ji mer dişiyên ew jî ji bo kantona Kobanê û bibûrin kantona Cizîrê û Efrînê. Ev alîkariya tê şandin, ew jî em pê navendên tenduristiyê divekin, pê misteşfa divekin, alavê wa pêk tînin, dermanê wa pê dikirin. Tiştêkê mastî heye em pê di dagirin. Alîkarîka cihê xwe taybet dikirê. Nîzî heşt navendên tenduristiyê li kantona Cizîrê hatine vekirin û yek jî li Efrînê û yek jî li Kûbanê bi tevahî deh navend hatine aliyê vekirin. Heta weke niha bi vê alîkariya ku tê şandin.

Û hêviya me jî ku hêva sor a Kurdistanê çawa ku di asta navnetewî de navdar e û xwedan hêzekî mezin e, dikaribe hîn ji deha zêdetir demê pêş de destek bide Kobanî, dikaribe deha zêdetir jî kar û xebatê xwe hîn baş bike. Bi kurtasî em dikarin vê bibêjin û em dikarin di rêka vê bernameyê re jî em spasiya xweşbûna wan pêşkêş dikin û em dibêjin kar û xebatê wan di hundir Kobanî de li cem e cî rêzî û hirmetî. Bêguman ev xebat û tekoşîna rêxistina heyvasorê Kurdistanî cihê rêz û îhtîramê ye, cihê teqdîrê ye. Karkî pir mezin e, karkî pir alîkar e bi serkeftina xweseriya demokratîk, bi serkeftina şoreşa Rojava. Bi navê hevrêziya giştî a xweseriya demokratîk li Rojava em spasdarê hemû karmend û berpirsiyarê heyvasorê Kurdistanî ne. Hêvî dikin ev alîkarî berdewam bike, zêde bike. Dîsa jî em dibêjin, em spasiya we dikin. Heyva Sora Kurdistanê, miletê me li Ewropa yê ku ev alîkarî şiyandî û malavaniya we dikin.